Roedd gan Noa a'i wraig dri mab, ac roedd gan bob mab wraig. Roedd Noa a'i deulu yn bobl dda iawn. Doedd pawb ar ddaear ddim yn garedig fel teulu Noa. Penderfynodd Duw anfon llifogydd ar y ddaear er mwyn dechrau eto. Ond roedd eisiau achub Noa a'i deulu. Bydd hi'n bwrw glaw am pedwar diwrnod a 40 noson, meddai Duw wrth Noa. Bydd y byd i gyd o dan ddŵr, ond byddwch chi a'ch teulu yn dal yn fyw. Dywedodd wrth Noa am adeiladu cwch enfawr o'r enw arch. Rhaid i'r arch fod yn ddigon mawr i ddal dau o bob anifail ar y ddaear. Aeth Noa a'i deulu ati i adeiladu'r arch. Roedd ganddyn nhw lawer i'w wneud, ac fe gymerodd amser hir iawn. Roedd pobl yn chwerthin am eu pennau. Pam ydych chi'n adeiladu'r cwch mawr yna? Dydy chi ddim hyd yn oed ger y môr. Dywedodd Noa wrth bobl fod llifogydd enfawr yn dod, ond wnaethon nhw ddim gwrando. Pan oedd yr arch yn barod, Casglodd nhw a'i deulu ddau o bob math o anifail. Fe wnaethon nhw gasglu anifeiliad mawr, anifeiliad canolig ac anifeiliad bach. Ac anifeiliad a oedd mor bitw, roedd yn anodd ei gweld. Fesul 2, aeth yr anifeiliaid i'r arch. Ddaethon nhw o bob rhan o'r ddaear. Daeth anifeiliaid o'r jwngl a'r anialwch, y dolydd a'r mynyddoedd. Daeth anifeiliaid o'r môr ac o'r awyr. O'r diwedd, llanwyd yr arch a dau o bob anifail ar y ddaear. Roedd digon o fwyd hefyd. Roedd pawb ar fwrdd y llong. O'r diwedd roedd nhw'n barod am y llifogydd. Funud yn ddiweddarach, dechreuodd y glaw dywallt o'r awydd. Clectiodd y taranau a fflachiodd y mellt. Daeth y glaw yn drymach ac yn drymach. Gorchuddiodd y dŵr y ddeiar fel bod y tir yn troi'n gefnfor. Hwyliodd Noa a'i deulu, ynghyd â dau o bob anifail, dros y tonnau yn ei harch. Cododd y llifogydd yn uwch ac yn uwch ac yn uwch ac yn uwch. Roedd dŵr yn gorchuddio'r coed a'r bryniau a hyd yn oed y mynyddoedd. Cyn bo hir, yr unig beth uwch ben y dŵr oedd arch Noa. O'r diwedd, Peidiodd y glaw. Aeth Noa a'i wraig allan ar fwrdd yr arch. Mentrodd rhai anifeiliaid i ymuno â nhw. Gwenodd pawb ar yr olygfa o'u blaen. Ar ôl 40 diwrnod a 40 noson o law, roedd yr haul yn tywynnu eto. Wrth i arch Noa hwylio yn yr heulwen lachar, dechreuodd y dŵr gilio'n araf. Un diwrnod, gwelodd Noa dir. Roedd y tir ar ben mynydd o'r enw Mynydd Ararat. Angorodd Noa yr arch yno. Wrth i'r wythnosau fynd heibio, aeth y dŵr yn is ac yn is ac yn is. Anfonodd Noa golomen o'r arch er mwyn dod o hyd i dir sych i fyw arno. Yr wythnos gyntaf, Ni ddaeth y golomen o hyd i dir sych. Yr ail wythnos, dychwelodd y golomen gyda changen olwydd. Y drydydd wythnos, ni ddychwelodd y golomen o gwbl. Yn fuan, daeth Noa o hyd i'r golomen, a, dda, a digon o dir sych. Camodd oddi ar yr arch ac ar y tir. Fesul 2, dilynodd yr anifeiliad. Gweddiodd Noa ar Dduw, Diolch am ein hachub rhag y llifogydd mawr. Daeth yr anifeiliaid o hyd i gartrefi newydd, a chyn bo hir fe wnaethon nhw ddechrau cael babanod. Cafodd meibion Noa a'i gwragedd fabanod hefyd. Tyfodd y babanod, a chawson nhw fwy o babanod, ac ati, ac ati. Ar ôl blynyddoedd lawer, roedd y ddaear yn llawn bobl eto. Roedd Duw yn falch. Addawodd Duw na fyddai byth eto yn anfon llifogydd am y ddaear gyfan. Bob hyn a hyn, mae'n anfon enfys ogoneddus ar draws yr awyr i'n hatgoffa o'i addewid.